Kif inti Ġorġ? Mhux ħażin, grazzi. Nsellimlek, grazzi tal intom ukoll. Kemm bellezza. Ħafna sabiħ. Beda jaqleb mhux ħażin. Beda jaqleb daqsxejn issa, imma spring, ir-rebbija sabiħa wis. Jiena naħseb l-isba, waħda mill-isbaħ staġuni. L-isbaħ staġuni. L-isbaħ staġuni, għaliex is-sajf sabiħ jiena nħobbu imma mbagħad meta jkollok dik is-sħana qawwija. Dik tajjik. Imma s-sajf huwa sabiħ għax tkun tista' tgawdi iktar. il-ħinijiet mal-familja. Forsi naqsu ftit ħin anki ta' xogħol f'dan il-każ. Eżattament, eżattament. Il-xitwi aktar ta' ġabra mbagħad. Hekk, hekk. U x-xitwa aħna nkunu qegħdin hawnhekk naħdmu biex inżommu kumpanija anki l-telespettaturi tagħna permezz tal-programmi li jkollna ppreparati għalihom. Sadanittant, Sur Cremona, rċevejna ħafna SMSs u kellna telespettaturi tagħna li baqgħu jistaqsu anki dwar affarijiet li aħna nsemmuhom waqt il-programmi tagħna. Pereżempju, xi ħadd qalilna dwar ir-romol, il-għaliex kien hemm xi miżuri fejn jidħlu l-romol bħala eliġibità għal ċertu benefiċċju. Dawn meta jinħadmu? Eżatt, għax il-budget iħabbar ħafna miżuri fil-verità. L-aktar li jibqgħu jinstemaw huma jkunu l-miżuri l-kbar. Ikun hemm miżuri oħrajn żgħar illi li forsi jkunu qegħdin jolqtu kategorija żgħira ta' nies imma fil-verità il-min ikunu qegħdin jolqtu għalih huma kbar ukoll. Ekku. U allura fil-SMSs tagħna jista' jkun ma nkunux qegħdin nolqtu dawn it-tip ta' miżuri u tajjeb illi jkun hemm dawn it-tip ta' mistoqsijiet. Ir-romol, ir-romol, Kien hemm diversi miżuri fil-budget ta' din is-sena, bdew mill-budget tal-2022 fejn dawk ir-romol li qatt ma kellhom dritt għall-pensjoni tagħhom kontributorja għax ma kellhomx bolol biżżejjed imħallsin, fuq medda ta' snin se jibdew jirċievu l-pensjoni tal-konjuġi tagħhom li ġie nieqes, jiġifieri se jirtu l-pensjoni sħiħa tal-konjuġi tagħhom u ma tibqax five-sixths. tal-pensjoni li kien jirċievi l-konjuġi tagħhom f'dak il-każ, imma dik fissirniha u fissirniha estentivament. Kien hemm miżuri oħrajn din is-sena fuq ir-romol. Aħna nafu li hemm artiklu fil-liġi tas-sigurtà soċjali li jgħidlek ma tistax tieħu żewġ benefiċċji, żewġ assistenzi jew żewġ pensjonijiet jew mix tagħhom fl-istess waqt. Tieħu l-aktar wieħed għoli u l-aktar wieħed vantaġġuż. F'dak il-każ, ir-romol meta kienu qegħdin jaħdmu jew inkella armla li tkun qed taħdem tkun qed tirċievi l-pensjoni ta' Romol sħiħa. Iżda, jekk tkun qed taħdem u jkollha dritt għal sickness benefit, sal-2022 ma kinitx tirċevih. Jekk kien ikollha dritt għax tweġġa' fuq il-post tax-xogħol, pereżempju, għall-injury benefit, għall-benefiċċju tal-korriment, ma kinitx tirċevih. Jekk kellha, jekk titlef ix-xogħol, u tmur tirreġistra taħt l-ewwel parti, ma kinitx tirċievi l-benefiċċju għall-qgħad, l-unemployment benefit. Minn Jannar ta' din is-sena, għamilna emenda fil-liġi, bis-saħħa tal-budget tal-2023, fejn armla li tkun qed taħdem u tkun bis-sick, jekk ikollha dritt għas-sickness benefit, se tibda titħallas tiegħu. Jekk armla tkun qed taħdem tirċievi ovvjament il-pensjoni tar-romol u tweġġa' fuq il-post tax-xogħol, jekk il-bord mediku jiddeċiedi li ħaqqha l-injury benefit, se tibda titħallas l-injury benefit. Jekk Carmela tkun qed taħdem u titlef ix-xogħol, jekk tmur tirreġistra taħt l-ewwel parti tar-reġistru miżmum mill-Jobs Plus, jiġifieri tirreġistra mal-Jobs Plus għax-xogħol, hemmhekk se tibda tibda titħallas l-unemployment benefit, il-benefiċċju għall-qgħad. Dawn kollha daħlu minn Jannar ta' din is-sena, jiġifieri huma miżuri li forsi għal ħafna nies hawn barra jidhru żgħar imma fil-verità huma miżuri li qegħdin jolqtu kategorija ta' nies li tkun qed tgħinhom bihom. U kemm hu sabiħ anki l-mistoqsijiet li jibgħatulna t-telespettaturi tagħna għax mistoqsija bħal din almenu hawnhekk issa, grazzi għall-informazzjoni li għaddilna s-Sur Cremona, jafu li anki persuna li hija armla u se terġa' toħroġ fid-dinja tax-xogħol, għandha dan il-benefiċċju li naħseb qatt ma tkellimna dwaru, George, fil-programm tagħna. Qatt ma tkellimna f'din l-aħħar sena, żgur li qatt ma tkellimna dwaru minn meta tħabbar il-budget lil hawn, jiġifieri dawn huma benefiċċji li sal-2022 armla li taħdem ma kinitx, ma kienx ikollha dritt għalihom. Minn Jannar tal-2023, armla jew armel li jkun qed jaħdem iva se jkollu dritt għalihom jekk ovvjament jissodisfa t-test tal-bolla f'dak il-każ. Il-ġimgħa li għaddiet jekk tiftakar sew tkellimna ħafna dwar il-tapering tal-benefiċċju u xi ħadd reġa' staqsiena proprju dwar dan, qaltilna min hu fuq l-għajnuna soċjali dan jitħallas it-tapering of benefit? Eżattament. Jista' jkun hawn barra igerfxu l-in-work benefit mat-tapering tal-benefiċċji. Huwa żewġ skemi totalment differenti. L-in-work benefit, il-mistoqsija hija fuq it-tapering imma ħa nasal għaliha. L-in-work benefit jippremja lil min, lill-ġenituri li jkunu qegħdin jaħdmu bi tfal taħt it-23 sena. Jiġifieri hemm tliet kategoriji, it-tliet kategoriji huma l-ġenituri t-tnejn jaħdmu bi tfal taħt it-23 sena, koppja b'ġenitur wieħed jaħdem bi tfal taħt it-23 sena, single parent li taħdem bi tfal taħt it-23 sena. Hemm thresholds differenti, hemm brackets differenti ta' sew ta' dħul, il-massimu huwa li taqla' sa 50,000 fejn iż-żewġ ġenituri jkunu qegħdin jaħdmu u hemm il-benefiċċju relatat magħhom li ħallasna fit-tmienja ta' April tal-ewwel tliet xhur. Imma mbagħad hemm it-tapering tal-benefiċċji. Il-mistoqsija hija Kull min huwa fuq l-għajnuna soċjali, ħaqqu t-tapering tal-benefiċċji? It-tapering tal-benefiċċji fil-verità daħal fl-2014 bl-iskop illi kull min ikun fuq l-għajnuna soċjali u jkun jista' jaħdem, imur jaħdem u ma jitlifx il-benefiċċju, jiġifieri ma jitlifx l-għajnuna soċjali b'mod immedjat, jibqa' jirċievi dik l-għajnuna dik it-tapering tal-benefiċċji, jiġifieri l-għajnuna soċjali mnaqqsa, fuq perijodu ta' tliet snin. Jiġifieri, minflok, jekk nagħmlu mod, qed tirċievi 110 ewro jew mitt ewro għajnuna soċjali fil-ġimgħa. Tiddeċiedi li tmur taħdem. Qabel kienet illi jieqaflek il-benefiċċju minnufih, sħiħ, u għandek id-dħul mix-xogħol biss. Mill-2014 'il quddiem ma titlifx il-benefiċċju sħiħ, titlef parti minnu, anzi, tibqa' titħallas parti minnu. U allura mad-dħul mix-xogħol għandek ukoll id-dħul minn parti tal-benefiċċju. Sal-2022, Il-persentaġġi li tibqa' tieħu mill-għajnuna soċjali kienu 65 fil-mija fl-ewwel sena, 45 fil-mija fit-tieni sena u 25 fil-mija fit-tielet sena. Kien hemm miżura oħra tal-baġit għall-2023. Dawn il-persentaġġi għolew b'għaxra fil-mija. Jiġifieri kull min ikun fuq l-għajnuna soċjali, ilu fuq l-għajnuna soċjali tal-inqas għal sena u jidħol jaħdem b'tal-anqas il-minimum wage, hemmhekk se jibqa' jirċievi parti mill-għajnuna soċjali minn dis-sena 75 fil-mija fl-ewwel sena, 55 fil-mija fit-tieni sena u 35 fil-mija fit-tielet sena. L-employer li jkun qiegħed jagħti x-xogħol lil dik il-persuna, jiġifieri jimpjega lil dik il-persuna, jirċievi 25 fil-mija ta' dak il-benefiċċju għal tliet snin sħaħ f'dak il-każ. Jiġifieri, Il-benefiċċju ma jintilifx mill-ewwel u aħna rajna li bis-saħħa tat-tapering tal-benefiċċji u miżuri oħrajn tal-Making Work Pay Policies, ħafna benefiċjarji soċjali ħarġu fid-dinja tax-xogħol, għaddielhom it-tliet snin ta' benefiċċju ta' tapering u baqgħu fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri l-benefiċjarji soċjali fl-aħħar mill-2014 sal-lum naqsu bin-nofs, b'iktar min-nofs, jiġifieri il-miżura li ttieħdet fl-2023 li jiżdiedu t-tapering tal-benefiċċji bħala ħlas b'għaxra fil-mija sabiex iktar benefiċjarji soċjali jitħajru jidħlu fid-dinja tax-xogħol u ma jibqgħux jiddependu fuq il-benefiċċju soċjali. Tajjeb illi ngħidu illi meta persuna tidħol fid-dinja tax-xogħol u tkun qed taħdem qed tħallas il-bolla. Ekku. Ġaladarba qed tħallas il-bolla, qed tiggwadanja għal quddiem sabiex il-pensjoni tiegħek tkun aħjar, il-pensjoni tal-bolla. Ħalli nfakkar lit-telespettaturi tagħna jekk intom tixtiequ li jkollkom aktar informazzjoni kif qed nagħmlu anki bħalissa flimkien ma' Sur Cremona, ibagħtu SMS 50617000, aħna min-naħa tagħna dawn l-SMSs li tibagħtu jmorru dritt għand is-Sur Cremona u għalhekk qed ngħid hekk għax SMSs biss għal din ir-rokna tal-programm, peress li hemm id-Data Protection Act u naturalment intom tibagħtu ħafna informazzjoni personalizzata bħalma hi anki n-numru tal-karta tal-identità. Aħna kull ma nirċievu huwa l-SMS lura mis-Sur Cremona biex finalment imbagħad ikun jista' jispjega. Imma jekk ikun hemm bżonn li jsir xi homework u intom ikollkom jew ikollkom bżonn risposta definittiva, allura dan isir personalizzat proprju mid-dipartiment taħt is-superviżjoni ta' Sur Cremona, mhux hekk? Preċiż, preċiż Angela, ġifieri aħna l-mistoqsijiet through l-SMSs li nirċievu noħduhom bis-serjetà kollha, noħduhom bil-kunfidenza kollha ġifieri illi dak li jkun mhux ħa jiġi mikxuf xi ħaġa fuqu. Għax din hija xi ħaġa tant personali, mhux hekk? Anke anke fejn jidħlu pensjonijiet, ammont ta' pensjonijiet. Preċiż, preċiż. U barra minn hekk, dawk l-SMSs li naqraw fil-programm, jiġifieri mhux ħa jkunu qegħdin jikxfu xejn mid-dejta personali tal-persuni. Mela, irċevejt SMS ieħor, qalli ħa nerġa' nibgħat messaġġ għax ma smajt xejn bħala risposta għall-messaġġ li bgħatt jien, qalilna jiena bdejt bil-pensjoni f'Jannar li għadda u għandi 200 38 fil-ġimgħa illi taqbel ma' ta' sħabi li spiċċaw miegħi biss huma għandhom 997 pensjoni kull erba' ġimgħat u jien għandi 976 kull erba' ġimgħat, jien iż-żieda tal-baġit ta' tnax-il ewro fil-ġimgħa ma ħadthiex kollha Qalilna min hu, tana n-numru tal-karta tal-identita, ċerta li s-Sur Cremona għamel ir-riċerka tiegħu u ċerta li il għaliex da qed jgħidilna li bagħat SMS u ma semax ir-risposta. Aħna hawnhekk dawk l-SMSs li naqraw waqt il-programm naturalment ma jiġux ir-risposti għandkom id-dar għax inkunu tajna r-risposta waqt il-programm. Nispera li dan is-sinjur, u għalhekk ġejja, qed jara l-programm illum għax ħa nerġgħu ntuh ir-risposta. Ħa ngħidu hekk. Dan l-SMS ħallejtu apposta sabiex nagħti eżempju lin-nies hawn barra illi eħe nirċivuhom l-SMSs, kollha narawhom l-SMSs. Ċertu SMSs ikollna bżonn iktar żmien, mhux bħal f'dan il-każ. Is-sinjur qiegħed jistaqsi fuq ir-rata tal-pensjoni tiegħu. Ħa nwieġbu mill-ewwel. Kellu raġun u fil-verità diġà Inħadem il-każ u se jkun qed jirċievi dawk l-arretrati mill-bidu ta' Jannar sal-lum nhar is-Sibt li ġej. Tajjeb illi ngħid illi minħabba li beda bil-pensjoni din is-sena, kien hemm problema żgħira fiż-żieda tar-rata tal-pensjoni tiegħu. Nassigurah illi issa kif inħadmu l-arretrati ħa jkun qed jirċievi twelve euros fifty żieda fil-ġimgħa kif suppost, għax iż-żieda tal-għoli tal-ħajja kienet nine ninety u ż-żieda addizzjonali kienet two sixty, flimkien jagħmlu twelve euros fifty fil-ġimgħa. Iżda dal-SMS ħallejtu minħabba l-fatt illi s-sinjur bagħat l-SMS tiegħu fit-tnax t'April. Sal-ħmistax t'April. Fit-dsatax. Fid-dsatax t'April. le, fit-tnax, fit-dsatax t'April. F'dsatax t'April il-ġimgħa l-oħra. Ekku. Eżattament. Imma qed jirreferi għal SMS li kien bagħat qabel. Bagħat qabel. Jiġifieri. Ekku. Fid-dsatax t'April il-ġimgħa l-oħra bagħatilna SMS biex jgħidilna li fil-ġimgħa ta' qabel bagħat SMS. Jiġifieri l-SMS kien bagħtu fit-tnax t'April u ġibnieh u ħadna azzjoni fil-ħmistax ta' April fuq il-każ partikolari tiegħu u ntbagħtitlu notifika fil-ħmistax ta' April. Jiġifieri sal-lum żgur irċeviha. Eżattament, jiġifieri jagħtuna daqsxejn ċans. L-azzjoni ttieħdet mill-ewwel, jiġifieri l-SMS intbagħat fit-tnax ta' April. L-azzjoni ttieħdet fil-ħmistax ta' April. L-ittra ntbagħtet fil-ħmistax ta' April, iżda fit-dsatax ta' April is-sinjur reġa' bagħtilna li għadu ma ikkuntattjah ħadd jew għadu ma rċieva xejn. Ma kienx hemm għalfejn nikkuntattjawh għax bagħatnielu notifika bl-arretrati li se jkun qed jirċievi nhar is-Sibt li ġej. U għalhekk ngħidulkom, għeżież telespettaturi, hawnhekk jidħlu, ma rridx nesaġera, imma jkollkom mijiet ta' SMSs illi jibagħtu t-telespettaturi tagħna, jiġifieri jekk jogħġobkom nagħtu naqra nifs lill-impjegati u ċans lil dawn il-persuni, lil dawn il-professjonisti, il-għaliex biex daw isir ħafna homework ta' anki biex biex jiġu bir-risposti hawnhekk. Eżattament, barra minn hekk, ikun hemm dawk il-waħdiet li ndumu mbagħad biex iweġbuhom. Dawk indumu biex iweġbuhom minħabba l-fatt illi l-każ ikun kumplikat u mhux bħal każijiet oħrajn. Imma dawk ikunu waħdiet. Il-biċċa l-kbira tal-SMSs li nirċievu jew inċemplu lin-nies jew inkella nibagħtu notifika lin-nies. U jkun hemm waħdiet li nħallihom għall-programm sabiex nagħti stampa ċara u nfissru l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali lin-nies hawn barra. Għandi sms ieħor mingħand telespettatur tagħna. Xtaq aktar informazzjoni dwar il-pensjoni ta' persuni 'l fuq minn 80 sena, tana n-numru tal-karta tal-identità, għandu 'l fuq minn 80 sena. Eżatt, provajna nċemplulu imma ma rrispondinniex u allura ħallejt dan l-sms hawnhekk. Il-pensjoni tiegħu hija maħduma tajba, insarragħlu moħħu jiġifieri jekk qed jismagħna, il-pensjoni tiegħu hija maħduma tajba, mill-income li għandu mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, jista' jkun għandu dritt, jekk huwa l-uniku income tiegħu mis-Sigurtà Soċjali biss, għandu dritt japplika għall-għajnuna supplementari għax huwa persuna miżżewġa u bil-pensjoni u xi benefiċċji oħra li qiegħed idaħħal mhux qiegħed jaqbeż it-threshold ta' persuna miżżewġa, ta' koppja miżżewġa fejn tidħol l-għajnuna supplementari. Iżda, jekk għandu xi dħulijiet oħrajn minn renti, minn interessi jew xi ħaġa oħra, kif tingħadd mal-pensjoni hemmhekk mhux se jiġi eliġibbli għal għajnuna supplementari. Iżda, jekk huwa jaħseb illi d-dħul tiegħu biss huwa, u jaf, illi ġej mill-pensjoni biss, bħala koppja, Il-mara tiegħu ma tirċevix pensjoni fil-verità. Hemmhekk għandu dritt japplika għall-għajnuna supplementari. L-għajnuna supplementari, ħa nfissirha ftit ukoll, titħallas u żdiedet bi ħafna, b'ħafna, b'ċertu, b'ċertu ammont matul is-sena li għaddiet, titħallas lil dawk il-koppji li ma jkunux qegħdin jaqbżu ċertu threshold, 10,800, 14,800 bħala koppja, 10,700 mbagħad bħala persuna single, jekk ma jaqbżux dawk it-thresholds, hemmhekk il-persuna tkun tista' tirċievi l-għajnuna supplementari, flimkien mal-pensjoni jew benefiċċju ieħor li jkun qed jirċievi. Dejjem ngħid illi l-għajnuna supplementari ma titħallas jekk tkun qed tirċievi children's allowance. Mela, tal-aħħar għax sarilna l-ħin, l-aħħar SMS, fadlilni iżjed SMSs, imma dawn li ma lħaqniex naqraw illum ħa jmorru biex biex jagħmlu kuntatt magħkom id-dipartiment. Xi ħadd qalilna kont qed nisma' l-programm u tkellimt fuq il-pensjoni tal-carer. Jien nieħu ħsieb lil ommi u ma nistax naħdem għax ommi bed bed bond qaltilna meta tawni l-pensjoni qaluli li ma titħallasx il-bolla Taħseb li jien għandi d-dritt li titħallaslii l-bolla u jekk le nista' inħallas id-differenza? Mela, is-Sinjura qed titkellem fuq il-carers fuq il-carers allowances. Il-carers allowances ġew riformati fl-2017 qabel kienet pensjoni tal-wens u l-pazjent irid ikun bilfors bedridden jew wheelchair bound. Aħna bdilna kollox minn bħala bħala test mediku, u t-test mediku llum huwa questionnaire tal-Barthel Index jew Mini-Mental State Examination, ħalli iktar nies jidħlu eliġibbli għal din it-tip ta' carers allowance. U kif għadlilha ftit żmien anki biex tagħlaq jew tilħaq l-età, l-età tal-pensjoni. Eżattament, għax twieldet fin-1974. Iżda, iżda mill-ammont ta' snin li ħadmet, mhijiex eliġibbli għall-kreditu tal-bolla, ġifieri mhux ħa jkollha bolla mħallsa mingħand il-Gvern. Iżda, bis-saħħa ta' emenda li daħlet fil-budget tal-2023 din is-sena, Is-sinjura, minkejja li mhix qed tissodisfa l-average ta' 15 contributions fis-sena matul il-ħajja li ħadmet hi, matul iż-żmien li ħadmet hi, xorta se jkollha erba' snin kreditu tal-bolla. Se jingħatawlha massimu ta' kreditu, jiġifieri ta' bolla mħallsa mill-Gvern għal erba' snin. Imma mhux biżżejjed għall-pensjoni. Eżattament. F'dak il-każ mhux ħa jkun biżżejjed għax m'għandhiex l-għaxar snin imħarsin bħala bolla. Iżda wkoll, bis-saħħa ta' miżura tal-baġit li daħlet fl-2023, kull min huwa fuq carers allowance jew increased carers allowance, hekk kif jilħaq l-età ta' 59 sena, se jkun jista' jitlob li jħallas sa massimu ta' ħamsa ta' ta' ħames snin kontribuzzjonijiet b'lura. F'dak il-każ, is-sinjura hekk kif tilħaq l-età ta' 59 sena, baqgħalha ftit, tista' titlob li tħallas dawk il-ħames snin kontribuzzjonijiet b'lura u iva, nista' nassigurah li jekk tħallas parti minn dawk il-ħames snin se tilħaq il-520 kontribuzzjonijiet bħala bolla mħallsa u hemmhekk se tiġi eliġibbli għall-pensjoni meta tasal għall-età pensjonabbli tagħha. Ħa nikkonkludu hawnhekk George, grazzi talli kont magħna, grazzi ħafna tal-informazzjoni, nħeġġeġ it-telespettaturi tagħna, jekk tixtiequ tkunu tafu aktar ibgħatu sms 5061 7000 u aħna min-naħa tagħna nirrispondukom Meta jerġa' jkun magħna is-Sur Cremona. Grazzi George. Grazzi lilkom. Aħna min-naħa tagħna ħa mmorru għal ftit tagħrif pubbliċitarju. N-nutar qiegħed magħna, dalwaqt nibdew nitkellmu dwar ix-xogħol notarili.